Akkami haa. Aboo an faaxii tiyya nin jaaladha boo an haati waan feete Ati taatu yoo jaalatte haati sii kannu ka deemtun sa'oo warama. sii kannuu ka deemtun sa'u Egaa. maal jechu jamaal Silaa achi guudhayne gammachuu qabaate fuullisii siif kanna. aboo jamaal amma amma amma amma an yaada biraana keessan kaa'ine an faaxee tiyyaaf yaade an faaxee niin fuudha boo akkaan fudhattuu niin Ni fuutaa fuudha bara. furadheetiin badaa yookaan maal rakkoo qaba Haa, Baddeenii haa. faayi Amma akkin hin jedhu. Amma laal duraan dhaqu jirtaa mee. Jaalala ah mee naa himi waan naa mala. Ansi maalee waa hin olee bula. Kamittiin olee bula wansi malee garaan nan danda'u. Faaxee tiyya dhuftee? Yee.
Dhuftee faaxee tiyya hogga ta'a. Hogga ta'a hogga ta'a faaxee tiyya.
Yaa dagataa kiyya. Ree qabda. Tafaaxiti yool siqi kanarraa maaluma. Taa'ee bar tolfadhe an.
Aboo naas hin Tatiyyaa joolsi.
umaa yaadin Samaa hidhiisisti. qaqqaanfattu joon hin qaqqaanfatin haa gizuu na bira dhufte qaqqaanfatta. Wimaan hin qaanfadhaa man silaa maaliif hin qaanfadhaa marra wayiin siime. Atiin tun na yaaddu saboo maaluma ta. Haasoo Maana irraa hin ustasa. Si yaadee bara. Mana keessan dhaqa hin jirtu haa ummaa ta'e biraa. Ee.
Eessa deemte sa?
Arra eeruu teenya keessaa hin bar waan shidatan kana kaa. Nu bira hin jiru qaraan na koos fudhadhu an nan ga- Yaadataan keessan naa kannee nan gaafattu yaadataa.
Yaadataan keessan Bakka naa haasoo kanaan kannee. firu narraa dhaabeen. Yaadataan keessan hedduu nama gaariidha. Narraa dhiisi bakka. Narraa haasoo Kanaan kana.
maalee naa.
Narraa haasii.
Maali?
Hin beeku. Waa kana ammaaree na kanneen siin jaalan. Narraa usii bakka hin fedhu anaasoo ammaan tan amma waa'ee Hayi, maal taate kiyyaa waa'ee takka? kiyyaa fi keetii haasee waa'ee namaa natti naa seenan Eessa turte naan jetti bikaan tureen siif hime rakkina qaba. bakka anaan hin bakka hin fedhu Haaya ati eessa turte haa siin gaafadha. mana keessan hin ture kaa
Mana keenya a- atuma qofaa dhufe mana keenya ayyoon tii maal siin jette. Ati ayyoo tii natti duruuf dheeyxee waan biraatiif hin dheeyne. ittiin himneet
Ummaan tiyyaa yoo akka warra keessan hin feene ni beekti maaliif mana kan jedhee xina duruufi. Safaa ta'e nan jaalattu atiin tun Na qoy. fuutee waan an fuutu.
En deebi'ee ammas en efenaan tana warra keenya dheeyxee mana keenyatti balaa na buuste amma eedan yoon hin gala kam na godhan warra kiyya. Maaluma taatee warraa wajji waliin na duraa oolta. Sa'atiin tun nan jaalattu. Si jaaladhu duba warra keenya dheeyxa. Kophaa kee. Akka.
Eh? Amma narraa dhiisi yoo na jaalatte dhugaa natti himi yoo na hin jaalanne sin sin dhiisa bakka Maaliif akkanumatti. sitti hojii? Naa himi kaa duboo Ati naan.
duboo maaliif jiruu narraa baballeessuu feeta deebitee warra kiyyadheet ayyoonti amma nan dhiiftu maaluma taate maa kofaltanatti eekaan gizee naare darsi jaa tanaaf na kofalta. Jiruu narraa balleessuu feeteette. Anumaa jiruu ta'e balleessaa. Akkas jechuu kee aanti dagataa maal Anaa jiruu ta'e balleessaa.
Ee jettee bata akka fixattee anaa jiruu ta'e balleessaa. Wayii mm, na dhageekaa. Ambar jiruu narraa balleessaa osoo hin taane haasoo irraa hin jee. Maal taate soo? Hin jarjariin kaa jarjarri kun gaarii miti maal taate? Amma dheeyte mee akkamiin jaanaa mee akkamittiin gala?
Nan jaalattu jechuudha.
Jaalala jaalala jaalala. Oromoon maal jettee ni beektaa? Siin jaaladha siin jaaladhaan jaalalan taatu. Bobeessaa eh, alaadaa keessa darbeetiin dhufe biddeena buusuudhaaf yaa yoon alaadaa ol seentee ilaalte yoo na dhabde nan dhiiftu keeyiin firraa gala yaa dagataa fish. Haya galiiti deemi guyyuma amma itti dhiisi guyyuma lama naa kan. Borumaaf iftaanitti an dhufee yoon si fuudhu baadhe an dagataa miti. Yaa dagataa umta keenya kun nu yaachisee na yaachisee jira mee atummaan fumaa kun Yaadiin faadhee waatu. tiyya. An amma akka ati yaaddu jechuus hin fadhu. Atummaan an- an- an si fuudhu hin fadhu.